Ити гын күндү көрөөччүм Youtube-ка тахсыбатах балачча буолла ол эрэн дьэ билигин бары Толлоор бары анаархыыр, ыарыйааһын оҥосто сылдьар ыйытыыгытыгар эппиэттээн көрүөхпүт. Ол куттал. Дьэ аата да этэр, куткун тал диэн. Өттө. Өскөтүнэн Куткун тала илик буолаҥҥын куттанаҕын ээ интэн куттанаҕын, мантан куттанаҕын, онтон куттанаҕын, онтон куттанаҕын куттанан эрээтэххэ куттанаҥҥын, эн хамныыгын, төттөрү-таары бараҕын бэйэҥ баҕарбытын курдук оҥорбоккун быһата эттэххэ эн кулут буола сылдьаҕын Эһэргэнин-эһэргэнимэн ол эрэн оннук. Хомуйуох иһин оннук. Эн куттанаҕын сокращения барартан, эн куттанаҕын ууллуохтара, хамнаспын быһыахтара, туох эрэ диэн дьоннор саҥарыахтара, дии-дии куттанна-куттанна ылаан. Ол иһин онтон эрэ сылтааҥҥын эн бу быычыкаайык улахан да улахан хамнаскыттан тутулуктанаҥҥын эн кулут буола сылдьаҕын. Эн тойоннооххун, хотуннааххын, халайар халалталааххын, онтон эрэ тутулуктана сылдьаахтыгын. Той этэр эн миигин материальнай. Байбыт, тайбыт, хамнас ылбыт, хаччаламмыт эрэ киһи диэн. Куруутун эдэр уонна элбэх хаччалаах эрэ буолуоххун баҕараахтыыгын. Ол иһин буксуйан, буксуйан, буксуйан, буксуйан олороҕун. Олох дьаһайдын, дьаһайдыы диэни тугунан көрөбүн диир буоллаххытына, хаҥа курузак ылыан, хаҥа пиджак ылыан, хаҥа чаһыы ылыан, баҕар шуба ылыан. Айаннын да ол. Хомойуох иһин атын. Өйүн-санаан мал эрэ. Нууччалыы эттэххэ материальнай эрэ. Баайын эмиэ оннук эрэ. Үс этээстээх дьиэлээххин, курутой да курутой күрүөлээххин, онон бүттүн. Ол курутой да курутой күрүөн туһалаабат. Өскөтүнэн куттанар буоллаххына. Куткунтал ити этэр биири Уһуктуохтаахпыт доҕоттор. Өскөтүн эн куттанаҕын, инньэ ийэхтэрэ онно ийэхтэрэ ээ үлэһиттэр буолуохтара, өлөрүөхтэрэ, өлөртөн куттанабын мин дэнэр буоллаххына, эн үйэн тухары бу кэлбит олоххор кулут эрэ буолаҕын, эйиигин туһаналлар. Өскөтүн эн куттанар эрэ буоллаххына Эгэ, сайдар диэни билиэн дуу? Эн олус үчүгэй үлэһиккин. Ээ, эйигин соруйаллар. Инньэ гын, манна гын. Ону эн толорон иһэҕин. Дьон кыайбатын кыайаҕын. Аа, инньэ гынаҕын, манна гынаҕын. Тугу ордун оҥороҕун? Кутталгыттан. Бары сөбүлэһиэххэ суоҕа, өлгөнө диэххит, өрө хаһытыы диэххит айаххы кытары түһүөҕэ. Ол эрэн оннук. Хомуйуох иһин оннук. Ону доҕоттор биһиги

Ол тухары өбүгэбит, төрүппүт биэрбит ийэ куппут сыаллаах-соруктаах. Ол сыалын-соругун билэммит уолуспутугар толоруох тустаахпыт. Һугу кэлбит кэммитигэр. Бүттэ. Эн ол куккун тута иликкинэ, куккун тала иликкинэ, өлөртөн куттанары тумна иликкинэ, Эн кулуккун, эн арылла иликкин, сүрэххин арыйбаккын, төбөҕүнэн, өйгүнэн тугу билбиккинэн эрэ олороҕун. Ол тугу билбитин эйиэхэҕэ эппиттэрэ, үөрэппиттэрэ, көрдөрбүттэрэ, инньэ гынаҕын диэбиттэрэ. Ол аата быһаччы эттэххэ система оҥоһуутун оннук. Дьэй, сүүрдүсү уолаттар сүүрдүсү куйгуттар дьэйдэрэ санааларын түмэн, сүрэхтэрин аһан, төһө баҕарар ыллаан-туойан, өрө үөрэн эрдэхтэринэ: «Уоскуй-уоскуй, маннык, маннык, маннык, маннык, инник, инник, инник, инник» биир-биир тумнан сүтэ-сүтэн тастаа. Киһи омук быһыытынан мөлтөөн хаалар. Төһө эмэ айыы оҕото ирдэнэбит, төһө эмэ айыы тылынан саҥарар күн оҕолоро, айыы оҕолоро буолуохтаах дьон устан маһыйдабыт. Хомуйаҕын аннык. Дьэне үгүспүт ээ, долгуйар Арыллыы куттанар, испэр туора баар дьэ эрэйэр уонна толлор, чугуруйар, баҕарбат, куотунар. Сүрэхпитин арыйдахпытына биһиэхэ хараҥа, туора бааһыы, тахан кэлиэ диэн үксэ толкуйдууллар. Ону буолбатах. Хаһан баара арыллар киһи бэйэтэ уларыйар. Бэйэҕин бэйэн эрэ уларытаҕын. Аттынааҕы ыалын, хоонньоһо отор холооннооҕун, иннигэр хаама сылдьар ыччатын буолбатах. Эн бэйэн эрэ уларыйаҕын. Бэйэн, бэйэҕин ойоҕостон көрүнэҥҥин, Уоскуйаҥҥын, тохтооҥҥун, хымыйаҥҥын, бэйэҥ бэйэҕин кытта кэпсэтиэхтээххин, бэйэҥ бэйэҕин кытта уһуй суохтааххын. Кырдьык оннаатар. Ол эбэтэр бастатан туран, хас биирдии сахалыы саҥарар киһи майгытын көннөрө сатыахтаах Нөөс, харыйа майгыбыт деді куһаанны куһаан ити кыыс ааста дьэ бу ахаары кыргыз жууппанан төрөөбөт оҕолуlla оҕоломмот буолла дии-дии барыта өс саҕа уола оҕоло испититтэ кыыр да кыыс уруус Толя саппатыга сытар курдук майгылаах дьон ити ааһар бу приветтэр эйиэхэ миин ээдэ оннук миин ээдэ дии-дии бэйдэ бэт дии-дии бэйти бэтигэр сытыйан аҕайан сыт-сымар таһаара аллараа аллараа кыыл таһымыттан дөссө аллараа һө дьаахтыыр оннук киһи оннук майгылаах киһи бэйэтин билинэн Эрэбис, аа наһаалаан эрэбит, ээ сиэрэ суох быһыы диэн, сиэри тутуһабын диэн сиэрдээх буолуохха дэнэн, бэйэтэ баҕаран, хаҥаран иһэн тылын таһаарбакка, бөтөхтөөх кырдьык кыратык кэтэһэ түһүөххэ, хайыылар эбитий Ээ, тоҕо бу киһи ааспытыгар тоҕо мин онно майгыбын ыыттым, бириэмэбин бараатым диэн хааччах кыра-кыратык бэйэ бэйэ бөтөҕөтүн тардыныы дьоно этэллэр. Тохтоон, үөхпэккэ, үтүрүйбэккэ, хаҥарара хаҥарбакка иһиллиигин. Хайыыр эбитий ол киһи? Ол киһи хайаҕатааны? Эбэт диэн мааһа олорор. Эниэхэ туохха наадыный, түгүй, миэдьэ арааны эгэппит дии-дии-дии үөхсэргэ тохтотон хаҥан баккаҕын эрэ «Ыы, дьэ дорообо да буоллун» диэ быһырыыга. Аныскы ырыа дорооболоос. Ити сүүн олохой кистэлэммит ити сытар. Сахалар төбө баҕарар сандаарыйыахтаах дьон айыылар айбыттарынан эттэ дьуукка бары биир киһи курдук саныыр, биир киһи курдук өйдүүр уонна хамнанар. Аһаҕас, сүрөхпүтүн аһаҕас, үрэхпитинэн аһаҕас, хайаҕас, иэрдээх дьон буоллахпытына эрэ эттиэ бу күн сиригэр кэллибит күн сиригэр кэлбит сылбытын сорукпутун ситтибит биһиги сахалар бары биирбит диэн этинэр кыахтаахпыт инньэ гынан хас биирдии саха саханы ытыктыахтаах убаастыахтаах сиэрдээхтик сыһыаннаһыахтаах Оһоку, кырдьык онно сатар. Төһөнөн биһиги бэйэ-бэйэбит ытыктаһабыт, төһөнөн биһиги бэйэ-бэйэбитин өйөһөбүт, убаһабыт, итак аҕыйахпыт сахалар. Уонна хаһан ээ хаһан бэйэ-бэйэбитин өйөһүөхпүтүй, бэйэ-бэйэбитин өйөспөтөхпүтүнэ хадах омук буола сылдьабытый диэнтэн инник тыллары, инник этиини тутуһан олорорбут буоллар, Биһиги ээ аан дойдуну буолбакка куйаары кытары халайар кыахтаах күүстээх күүс бэйэбит испитигэр баар. Хас биирдии эһэҕэ бэйэ-бэйэтин кытта иллэстэҕинэ, эйэлэстэҕинэ, уһуйустаҕына. Онно эн куттанарын куттанар кэмин ааспыт бээһиҥҥи кэм хаһан да кэлбэт бардаа дии уже бу-бу-бу-була төннүбэт ол ону уруккуну умнан туох баайа тиспиккин охсуспуккун барытын аһаран ыйыстан кыһыылаах дьаҕарыттын юшканы кэһэппэтим ыҥаан лыхтаатым нышкырыа кэһэтим биэни тохтотон Өстөһөргүн тохтооҥҥун, кыырабыкы уордайбыккын ыһыктаҥҥын, дьэбээһирит дьылҕам били эйэн ыытыах тустаахпыт. Хас биирдиибит иэстээх-күүстээх, хас биирдиибит ылардаах, биэрэрдээх, ол чуолкай. Ону тумнуох тустаахпыт. Олох көрдөрүөй, олох уһун. олох олус уһун. Олох кыгас кыгас күн чыычаах түннүгүн ааһарын курдук диир булха эн ыксыы сылдьаҕын. Эн ыксыы булха түргэнник бараҕын аттаҕа ыныхалай. Хата курдук кэлбитин энергиятын түргээтиннэр түргээтиннэр амман бараала буллаан дии. Онтон өскөтүн олох уһун, өрүс сүүрүүн курдук Ээ, үрэх сүүрүүн курдук аргыый муулар эргийэн-эргийэн олорор эбит буоллаххына, айылҕа тэтиминэн тэҥҥэ. Уһун да уһун, үчүгэй да үчүгэй, дьэрэкээн да дьэрэкээн. Доруобуйан эмиэ оннук буолар. Ыалдьа диэни билбэккин, тумнаҕын.

Тахунуоки чараалык баахана кэтэһэн мотор тут ээ була тут ээ бол уже тооммут бүппүт бүөрө бүттэ ыарыйда болаа киирдэ Дьэ, ороонньу гүлүү курдук эрээри ис дьиҥ оннук. Сүүнэ улахан билии, сүүнэ улахан кыах бэйэбит испитигэр баар. Өскөтүн сүрэххин иһиллээтин, иһиллэннин, бэйэм мээҕин кытта кэпсэтэҕин, бэйэм мээҕин хараҥаҕын, баттыахтааххын, уҥ оҥоруохтааххын. Ол чуолкай. Ити абааһы табаҕын быраҕан ис. Сылгы биирдии иномарканы тардан биһэн, иномарка ыһынатын соччо. Быраҕан ис. Туохха наада бу ити табах? Туохха наада бу? Ити күөх моҕойуттан аккаастанан ис. Ити наһаа үчүгэй аҕалбат симмиир. Ээ, күөх моойу өйөөн, ону иһитэн түгэҕин көрөөрү түгэҕэ киирбит өлбөх. Мөлүөнүнэн, миллиардынан диэтэххинэ сыыспаппыт. Ону эн кыайбаккын симмиир. Оо, арахтын абааһы аһа, бар. Брамс, төрүт. Туох даҕаны эмтэтиитэ, туох даҕаны лейкопластара, окуола арааһынай туга оннуга манныга оһ бэйэн санааҕынан, күүскүнэн, күдэххинэн Эркий, дьахтар буолан тураҥҥын тохтотом ис Бу төбөҕөр баар барыта соччо. Төбөҕөр баар ааһынай ким эрэ эппитэ, телевизорга истибитин, сериалга көрбүтү, рекламаҕа тыаһаабыта, барыта төбөҕөр эрэ баар. Атын эттиктэргэр «һух», илиигэр атаххар, сүрэххэр ол «һух», эн куһаҕан майгын туохпаары барыта ууруна сылдьар өстөөхтөрүн, куһаҕан туохтарын барыта ону баһан иһигэр булунна сылдьар. Ону барыта арааран иһэн, тохтоон кэбиспэт буолуо диэн. Уоскуйун диэн. Бүттүбүт, быраһаайдастыбыт диэн буолбатах. Тохтоон. Тохтон. Тоҕо мин манныкпыный диэн. Бэйэм бэйэҕэ анализта. Эп булуот. Хааскын ылан көр. Орулаабытын ырааппыт. Түөрдөҥҥүн паххай да бүттээбитин ыраатта. Дьойонон туоҥҥун туолан эһээн өйдөнө иликкин. Оо, оннук же. Ханаан көрө. Хас сыл буолла ити бөппүрүөскэ уоппутун, хас үйэ буоллар айахха арарыгы ууппутун? Анаан билэ, онно хата доруобуйаҥ үчүгэй буолуой? Ити этэр. Аны туран дьэ бээҕин көрөн бээҕин көрөн дии-дии үллэннии эстэх олороҕун. Биһиги куттаммаппыт. Оо, куттамма киһиэхэ Аа, мээнэ харысхал, бу киһи толору, бу киһи бэйэтэ куйахтаах, бу киһи бэйэтэ дьоллоох киһи, бу киһи көҥүл, ол иһин. Көҥүл, көҥүл сүрэххэр эрэ баар, көҥүл испитигэр эрэ баар. Тутулугун суох, төһө баҕара бултуугун, төһө баҕара сир астыгын, төһө баҕара талааҥҥа садьаан, хаһан баара ханна баҕара бараҕын,

Тус бэйэҥ туруккунан эйгэҕэ бэринэн миһэхтээххин. Дьэ уонна эн бэйэн бэйэҕин ойоҕостоон кэтээн көрөөччү курдук сылдьыахтааҕын. Эттэ хайыыр эбитий эйгэ диэн эйгэ диэн баар үһү дьэ аны бүрүбэккэлээ диэн. Дьэ эйиэхэҕэ үтүө өттүнэн көрдөрөр дуу мөкү өттүнэн көрдөрөр дуу тургутууну биэрэр дуу хайыыр дуу ол интириэһинэйигэр киһи олоруохтаах. Дьону көрөөрү, ону манаары, ону билээри, ону амсайаары, үчүгэй таха чуусуйдаары. Эйгэ бэринэм. Отаан өскөтүн ханаҕа буллаххына, ханаҕан баһайа дөрө, ханаҕан барыта харчы. Ити харчы энергията Ойос, уроохтуун уроохту алларыттан кэлэр. Наһаа үчүгэй оо, төлөмө хаччалаахын эн кыһалхан улахан. Эн сатаан толкуйдуур кыаҕыҥ суох. Эн өйү санаан байар эрэ. Уонна итинки ылы киис турусу кэтэҕин. Бэйэҕин көрүнээн физкультуралыырын эн мин доруобайбын, уонна мин баайбын. Онтон ордук толкуйдууруҥ суох. Эн билинэ хаалбыккын, хайдар кыаҕыҥ суох, онон бүтэр. Ити муҥаайах киһи таһыма, һылыч. Бастакы. Бүттэ, онтон дуэйин көтөхпөттө. Киһи быһыытынан өй-санаа өттүнэн, ньучулуйа таха духуобуна хайдах даҕаны тахыбаккын. Ух, эн ыйааһыныҥ ыарахан. Бүттэ. Аны я билигин э, муҥаайах айдаатыахтаах, ол аата дьаныҥы буолуохтаахпын да. Дьаныҥы буоллахпына мин байыахтаахпын дуо диэн этиниэхтээххин. Оо, баҕарарым барыта баар, өскөтүн эн сырдык өттүгэр сылдьар буоллахха да. Баа, эп буоларым баа. Онтун тоҕо аһара-аһара Тоҕуо миллиард миллион буолуохтаах. Кэмигэр кэлэр, кэлэр. Барыта этэҥҥэ, этэҥҥэ. Сыыйа аайы аггыйын аллаан, аггыйын аллаан. Тоҕута хайата дьүһүй, ух ух. Оккутук. Эйгэ оҥоһута оннук доҕоттор. Биһиги айылҕа оҕолоруна Мамбата, бу айылҕабыт дьылбыт уларыйда уларыйда, куйаарбыт бүтүннүү уларыйда, баһыл кэмэ бүттэ, төрүт бүттэ аны. Аны кэлэр ыраах. Бүлүүнүн тыһыынчанан диэбит курдук, баһыл кэмэ бүттэ. Билим баһыҥ кэмэ кэллэ. Буолан баран ортотуга киирэн турар хаамый күүһүгэр. Бу кэмнэргэ олох тымныйыыр дылы Эһиги хахалыы хаҕарар дьон эттэ. Хахалыы хаҕарар дьон өйдүөхпүтүн, билиниэхпитин, ылыныахпытын кэрэх биири. Иэрдээх буоламмыт бэйэ-бэйэбитин кытта иллэһэн-эйэлэһэн өйбүтүн-санаабытын көнө уолга ууран ону токуйдухтаах. Материальнай өйү-санааны тохтотон, хаҕырытан, хараҥаны аччатан барыахтаахпыт. уу оҥоруохтаах төрүт тоҕо диэтэр бэйэтэ ох улахана бу аҕай аҕыйдааҕата ыһыллааҕата бу киһини өлөр өстөөҕүн сибилиин баар сылдьар сылдьарын кытта сылдьар вообще төбөнүөр охка-махка киһи Киһи быһына ытыктыыгын, эпкэ гыммат эбит дии. Ол оччотооҕу кэмҥэ ититиини кэһэтиэхтээдиҥ, ё-ашка, дьэ кэһэппэтим диэн токуйда санаалар суохтар. Оҥорон бээн, төбөн иһигэр. Оччотугар буллаҕына эн телевизору көрөҥҥүн, рекламаны, киинэни, салоннары истэрин туохха да наадата суох буолар, интэриэһэ суох. Тоҕо диэтэр онно наар биири, наар биири, наар биири система, система, система эйигин зомбируйдуур эрэ ону туу да гыммат. Эйигин кулут оҥоро сатыыр ону туу да гыммат. Бүттэ. Ини ити эйгэ оҥоһуута оннук оҥоһуутун оҥорор эрэ. Оттон да отчуот ити ээ бары дьэ сөбүлэспэккэ олорор дьону этиэххэ. Доҕоччук, өлөр күҥҥэр соҕотоҕун бэйэн эрэ өлөҕүнэ, эйиин кытта аан дойду дьонугар төлбөттөрө. Путинныын, Обамалыын, Байденныын бары өлөөн барта. Бүттэ. Ол эбэтэр эн кыһалҕан, эн айыыҥ харан Это твои проблемы. Буолбатта. Онтон биирдэ ылан көрдөххүнэ туох баар кыһалҕан, туох баар проблеман барыта туохтан таххарый? Оо, арыгыттан. Бэртэ. Туох баар э иэһин, күүһүн, итиһиин, охсуһуун хараҥа эйгэттэн таххара. Буолбатта. Үчүгэйтэн сылтаан охсуһан барбаккын ээ үчүгэйтэн сылтаан сыллаһан таптаһан бараҕын бэртэ үчүгэй настроенияттан үчүгэй эйгэттэн киһи үөрэр көтөр куустуһар һыллыыр сырылаччы буолбат да таптыыр киһигин сырылаччы һыллыы тураҥҥа охсон тэбээн барбаат буолай буолбат да дьэнэ хараҥа нааргыс көр уонна көр уонна көр уонна охсуһаргар барабыт аҕала буолаҕын Оо, Олин, хас биирдии иһигэр хараҥатын «Уҥ оҥор» диэн буолбакка, тэнниэхтээх, бас иһиттэн аллараа баттыктаахпыт. Ханан баарай хараҥа, испидиэр баар, ханан баарый, өссө аллараа баттаан биэрэн Мүчүддүк тулукка олорон таһаарам иһэн бүттэ. Туох баар үөннүүн, туох баар бактыаралыын барытын ырыттам иһэн. Күн аайы, күн аайы күҥҥэ хаста даҕаны. Ол иһинити аллараа дойду толук уруок. Күн аайы, күн аайы туалеттыыбыт. Дьукка бары, кыыллыын көтөрдүүн дьукка бары. Онон доҕоттор Киһи төбөтүнэн булбакка сүрэххитинэн иһиллээн сүрэххитин истин тугу диирин ол эбэтэр бэйэм бэйэҕин кытта кэпсэт уонна ол кэпсэтэргэр хараҥаҥ өттүн тохтооҥҥун наһаалаан эрэр буоллаххына тохтооҥҥун эһох эйигин кытта сулуспаппын аны маннык гыныахха диэн Э, уларытан биэр, баһын иһигэр бэйэн. Эти, бу сиэри оһох быһыы буолла. Наһалаатын быһылаах диэҥин тохтуох тустаахын. Очутуган ыскы ырыыга онну курдук түгээҥҥэ бэйэн көрөҥҥүн тохтуур өйү буоллаххына, эн уһуйулла сылдьаҕын. Үчүгэй үрдүк диэки талаһан иһэҕин. Время барыбыта эртэ. Ол кэмҥэ баһылыыр, көһүлүүр, этэр, тыынар сахалыы хаҥарар дьон «Хубу биһиги!» Бүттэ. Биһиги бэйэбит кэммитигэр кэрэҕэ, үчүгэйгэ, ырдыкка таласпатахпытына Мэмээби кыахал ыарахан. Дьэ ол эрэн өскөтүн сахалыы саҥарар киһи биир киһи курдук үчүгэйи, или, эйэни баҕарар буоллаҕына ил эйэ кэлэр. Дьоммут-сэргэбит бары ириилэһэллэр уолаттар дьиэлэригэр кэлэллэр, төннөллөр. Эйэ буолар. Итэ, эйэ диэн ээ кыайыы буолбатах, эйэ диэн эйэ, кыайыы кэнниттэн эйэ кэлээр дииллэр. Аны бу буола турар тэрээһин кыайыыта оһох, эйэ эрэ буолар, эйэ эрэ баарар. Итэ, оннугу бары баҕарыах тустаахпыт доҕоттор. Дьэ чоҕуна дьиэбит-уоппут туолан, Төрөппүттэрбит, убайдарбыт, эһээлэрбит, аҕаларбыт дьиэлэрэ кэлэннэр ээ кэпсээн-ипсээн, бур-бур буруо таһаран үөрэ-көтө олоруо дии дуо? Быр-бааччы. Куттанаргытын тумнум, куттанар диэни тохтотун, куттанары контроллаан. Бэйэҕит Онтон таххара туох баар барыта. Куттамаап буоллун, эн көҥүлгүн. Хас биирдии саха көҥүл. Аны өйдөөн.